Mmoakwaaba ɛba etire ne safoa wei ɛyɛ fa a ɛtɔ so ɛnan ahwɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa mekyerɛ part four episode three ɛna mede brɛ wo no wonim sɛ um, episode two ne mu no nsɛm pii no ana akɔ so wɔ hɔ anɔpa wi sesei no arabakyerɛ ahyɛ se yɛdi n'ani wonim sɛ arabakyerɛ ne paa kofi awo mmienu aka ne ho but eh, nneɛma nhyɛ da nkɔ yie ɛwɔ hɔ saa na yɛanya ako baa fie ɛberɛ a na eh, anɔpa wi ɛwɔ fie a wankɔ sukuu fi sɛ yɛntwɛ no school fees ɛma ɛho nsɛm no di kɔnkɔnsa kakra. Na ɛbɛkɔ akɔsi sɛn? Ayɛ krado a, mesoma yɛ krado. Ɛfiri Obeditiofoɔ yɛ amanfoɔ. Yɛn nhyɛaseɛ. Nkran, Bonsu fie. Yɛn nya ko ɛwɔ hɔ. Bonsu firi abɔnten aba hɔ. Waboro sei sram. Bonsu, Yaa! Maa Joel. Ɔde ne nsa sɔɔ ne mu. Yɛn nya ko. Me deɛ gyaa me. Onipa a ɔba yare a wofiri baabi ayɛ wofiri baabi ayaresabea nnora nko ara. Wapɔn adwuma, womma fie mmɛhwɛ no, na wawe ahata. Ah! Bonsu, ɔtena ase. Ah, fa m'aduan no bɛhye hɔ ma me. Menware koraa. Bea nyako, mese, te sɛ abofra yi a ɔyare yi ho asɛm biara nhia wo, meboa. Bonsu, bere de ɛkyerɛ ohim so, Me bar yi, wawu a, anka metee no abɔnten ansa na madu fie. Sɛ wawu a, anka worekyikyi w'ani ase. Ɔde ne nsa denam ne tiri ho, yɛn nyako. Me deɛ, woakɔwe aboro a, ɛmmɛha me o, wo ho aniwuo. Gya me ɛyɛ a, wonhwɛ w'afɛfoɔ mma. Kɔhwɛ w'adamfo Paa Kofi mma, Anɔpa Wi, Ama Donkor, ne Adwoa Awuraa. Sɛ ama sɛ wa ne adwo awura ne firi nso hwɛ. Nkwadaa yi kɔ sukuu a na tikyafo yi aka wɔn. Ɛbɛyɛ dɛn na wahunu nwoma? Ɛna ɛnyɛ sɛ waba fie na ɔrekyerɛ wɔn adeɛ, ɛhee, kɔhwɛ sɛ sɛsɛɛ paa Kofi aka ne mma ayerɛ pono ho rekyerɛ wɔn adeɛ. Afei ɔse ɔde wɔn baasa nyinaa bɛkɔ kwa kwadagyi. Me mma yi, nso mpo ɔbɛtumi awie ni, Ho asɛm biara nhia wo. Bonsu, Gye eyi a woreka yi nyinaa nkɔ hwee. Mehwɛ wɔn kama, gye de sɛ sei ara na nnipa bɛyɛ awuo. Deɛ ɛbɛyɛ biara, mɛhwɛ wɔn ama wɔakɔ kɔlege no bi. Kwasi Adwo Asɛɛwaa no wɔ he? Frɛ no ma me na menhwɛ ne ho sɛ ne ho yɛ a. Ɛɛ nyako oh me kra ya ko sɛ. Me na mɛte bofunosɛm sei na hwan bonsu. Ah bofunosɛm deɛ ɛwɔ he. Me se me de wɔn bɛkɔ kɔlɛgyi. Ɛɛ nyako adɛn wo de nwomtohunu na ɛkɔ baasere. Onipa a wo ba ayare ama mede no akɔ ayarehwɛ. Ɛnyɛ obi domfo adaworo ma a anka sɛ sika koraa a yɛde bɛkɔ akɔyi no aduro mu ɛbɛha. Obi adom ama wakɔyi no nso a, wonyɛ komm afei na woyɛ ntorɔtoɔ a, Bonsu, ɛnte me na woreyɛ me yi. Mete nkyena ha yi, obi na ɛhwɛ me. Yɛn Nyarko, yɛyi a woreka yi, sɛ obi retwam a na ɔte a, ɔbɛka sɛ ɛyɛ nokorɛ. Mese me deɛ, Meegye adwo asɛɛwa ayarehwɛ sika no akɔto nea mefaa no bonsu. Her, Ɛnyɛ ako. Woyɛ ama w'ani atra w'ani ntɔn, wate? Ɔsɔre kogyina n'anim. Me, me na, me na, ho, tweaa! Ɔkɔɔ nen baa nen, ho, tweaa, tweaa! Wayɛ tentann. Yɛanya ako. Hwɛ, hwɛ, hwɛ nea, hwɛ nea ɔyɛ ne ho. Nea ɔyɛ yi, nea woyɛ yi yɛ nni wo koraa. Ɛnyɛ sɛ bosome aso anaa aduru afahyɛ anaasɛ dapɔnna bi aduru na woaka sɛ duku anaa ntoma baako koraa nie. Adeɛ, mmofra yi sukuu ho ho ho ka mpo ontua. Na ɛyɛ den ara a, Bonsu. Ogyinaa hɔ ɛho ɛrehom so. Nea woka yi nyinaa yɛ mmofrasɛm. Mesi huu twea me na me na ɔyɛ sɛnea ɔyɛ ahwe aseɛ no yɛn nyako hwɛ hwɛ hwɛ hwɛ deɛ ɔkyerɛ ɛnyɛ wo na woyɛ biribie anka w'abusuafoɔ ɛbɛkaeɛ ɛna mampene a nka nyɛ nie adɛn a mmarima ɛ na wa a akyerɛmade, anaasɛ yɛse wo nko ara na na woyɛ ɔdehyeɛ, anaasɛ wodwene sɛ me me ho abɔ me ho so, bonsu, ɔhom mo so. Adwoa hyɛɛ wa adwoa eno ɔwo mmeɛ, wobɛte apɔ wate, ɔbayifoɔ biara ntumi nnwe wo da. Enu, sɔre bra, yɛanya ako. Me deɛ, wada, na mfa wo bayie no nkɔha no na ɔna. Ɔbɛn mmoronsam, w'afefoɔ de wɔn bayie reyɛ adepa, adepa no, wo deɛ, wo de we nsa bu ɔbra bɔne no. Bonsu, Mercy fa m'aduane ma me, wonte? Adɛn, wose wo de, wo, wo de ka a wonni di, ɔkafoɔ de di. Yɛanya ako. Me deɛ nteatea me te sɛ obi ne ne ba akɔwe ompɛtɛse ama ɛkɔm atware wo a, me na wobɛha meɛ, Bonsu. Mese fa m'aduane bɛsi me ha. Yɛanya ako. Ɔde bɛsii hɔ de nsuo sii ho. Ɛni o, me wura Nana. Bonsu. Ehee! Afei na wɔreka asɛm. Wo wura Nana ne me ampa. Me ne Bonsu wɔ bo sɛn no. Ɛnne ntra, nka metumi, nka mɛtumi ako aforo Banaboɔ. Yɛanya ako. Yiiiihi! Madom no kakra a, ɔmua n'ano bubu me o. Ɔyɛ ntoatoa. Bosome so yei. Sɛ naawɔtwe atwam, woatumi abɔ me akɔnhoma, Bonsu. Gyama afenawa yi, wo nso woaboro ara. Adeɛ ɛnnɛ mmaa nyinaa nom ka ma menka nti, meka a, na wo nso woaka yi, Yɛ nya ako. Ɔsere yɛ. Ɛyɛ wura o yɛ bebie. Mekɔ ka asɛm akyerɛ akosu akyerɛ aba sisi a ɔkɔɛ bonsu. Ɔkɔdi nhyɛ kuro. Wɔn nka wɔhyɛ hɛ yɛ nya ako gyina hɔ. Yɛ nya ako. Ɔkasakasa kɔ. Me nya ako aborɔ no ma. Ɛna wɔgoro me ho sɛ yie. Na sɛ megyaa wo a, me nua bu o, mekɔ koraa. Ɔkɔtoo Paa Kofi ne ne mu wɔ fie. Me ma moadwo agyanom ne mu yaa nna. Adwa wɔ hɔ, Kofi. Nyarko a yɛreka ne ba sɛɛwa ho asɛm no na wato yɛn no o, Paa Kofi, me ba, yɛɛ Nyarko. Na ɔhyɛ he ni, ne mu, ɔregu nsuo. Paa Kofi, ɔbaa hɔ, Ya! Asɛm bɛn na wayɛ kusuu yi? Ɛɛ Nyarko, Pa Kofi, asɛm ha me paa. Nim o, adɛn? Abɔfra no yadeɛ no asan aba anaa? Pa Kofi, Onipa odunsini aka sɛ ne ho yɛ a wayi no na ɔresan ayare bio. Nim o, ɛno deɛ ɛmfa ho, wonim sɛ yadeɛ bi te saa. Ɛno nti na anka mepɛɛ sɛ mode no firi akuraa hɔ bɛto Korle Bu no. Ɛɛ Nyarko, Ɛnyɛ yadeɛ no nti na mebaeɛ. Kwaku Bonsu kwan a wɔde me refa soɔ no na ɛnyɛ me dɛ a enti mede aba no. Monkɔhwɛ nea ɔrekyerɛ wɔ efie hɔ. Afei deɛ afono me, me mu. Mmaa deɛ, asɛm ketewa bi mpo a, na wɔahanhan wɔn ani aka ama ayɛ hee, wɔayɛ deɛn? Bɛɛnyaako, na yaw, wo ara wonhunu nea w'adamfo reyɔ yi? Onipa a woyɛ wo dehyeɛ mu a, ɔmanfoɔ ani da w'anim sɛ daakye ebia wobɛte wo wɔfa ntoa, na hwɛ, wɔde nsaweɛ akata n'ani, abu n'ani agu biribiara so. Ɛyɛ na mede me ho toto afoforɔ a, na manu me ho sɛ metiee nkurɔfoɔ anoɔdɛ dii n'akyire. Agya, Ɔhɔho yi a na oyi akwan wɔ akyerɛmadi yi a anka ɔreware me yi, na ɔmma hwee nhia me. Ɛnyɛ wo sika anaa w'ahoɔfɛ nti na mebɛwaree woɔ, na mmom anigyeɛ ntira. Ɛnyɛ wo yaw ne Paa Kofi ne titire no Nana Atakora a ɔyɛ Bonsu Nana nimpɔn a ɔmaa n'ano benee mu a, anka mentie da. Mekae sɛ da bi da bi anwummere a Nana yi bɛkaa nsɛm pii de tuu me fo. Nea ɔkaeɛ koraa a ɛdanee m'adwene koraa ne sɛ, Obi nware ne kuromani nnu ne ho. Adeɛ yi nso, Bonsu yɛ ɔdehyeɛ mu prɛko. Na mo ara mogye di sɛ Sɛ ne wɔfa yi aka baabi na wɔpɛ obi abɛdi adeɛ a, obi mpo bɛbɔ ne din anaa? Ne mu, ɛɛ, ɛha wɔ he? Paa Kofi, Yaw. Gyae ma ɔnkasa nwie ansa na sɛ asɛm bi wɔ hɔ a, yɛanya ako. Paa Kofi, Mese me deɛ, nea mepɛ sɛ mɛka yɛ fua pɛ. Sɛ manhyia wo ne wo yere Auntie Araba ne Yaw Nim a, anka nea etwaa soɔ baako pɛ. Mpanyinfoɔ se, wo kurom pete di wo nam a, Ebi ka nso, Hwɛ sɛ me ara me kurom apɛtɛhima resosɔ me nam saa! Ɛnyɛ sɛ afe ano ahyia anaa afahyɛ bi aduru so ama kwaku aka sɛ duku anaa ntoma ni. Yowoi, sɛ me ne me mma yi bɛsi oo, sɛ yɛbɛda oo, ɛmfa kwaku ho hwee. Ɛnnora sei, sɛ ɛnyɛ wo Kofi a, anka mɛyɛ dɛn akɔyi abofra yi afiri aduro mu? Ɔbaa fie a me bɔɔ no amaneɛ no ɔse Kofi ama wo sika akɔyi no deɛ a gyae na ɔkyena mɛkɔ akɔhu no. Aseda mpo ɔnyaa ani mmɛdaa obi. Sɛ wamfa me ankɔma m'abusuafoɔ a nea ɛbɛtwa soɔ yɛ fua. Ɔmfa me nkɔma me nkorɔfoɔ na sɛ mete akyerɛmade na mannya ne so barima bi anware bio koraa a na sɛbi aboɔ na Maria Mary nso mma saa mpo da. Me te me ni ne me sesrɛ mu yi ne mo Kofi yɛn sempa, Paa Kofi yɛn sempa yɛ, ɛyɛ sɛ yɛn nso ɛde yɛn ni abɛka saa asɛm yi akyerɛ yɛn, ɛwom daa ɛyɛ a ɔtumi de nsɛm a Kwaku yuyɔ bɛto yɛn anim ma yɛkasa kyerɛ no, ɛyɛ me sɛ saa ara na yɛbɛyɔ yei ne mo Kofi, Hwɛ, mpanyimfoɔ na ebuu bɛ bi sɛ ɔpanyin a ɔtenaa hɔ hwɛ maa mmofra wodii nanka no nso fra nankadifoɔ no mu bi. Saa ara nso na ɔpanyin bofoɔ na ɔtena hɔ ma ɔman bɔ n'apampasoɔ. Yɛnnye saa asɛm yi nto hɔ. Yɛbɛhwɛ siesie no ɔkyena nko ara. Paa Kofi, Yaw, me ne wo nyɛ adwene. Nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ara ne sɛ yenya kwaku kasakyerɛ, ɛho nhia sɛ yebesi nkonnwa adi asɛm biara. Yaa Nyarko, Paa Kofi, me deɛ mese mentumi nware bio. Nea ɛwɔ mu ara ne sɛ ɔmfa me nkɔma m'abusuafoɔ. Ne mo, wahu o. Asɛm wom, enti yɛbɛhwɛ asie, yɛbɛhwɛ asiesie ansa. Sɛdeɛ Yaa reka yi, mahunu sɛ n'ani abere paa. Daa ɔde asɛm ba, nso ɔmmɔ awaregyaeɛ so da. Sɛ yɛansiesie na eduru abusuafo anim wɔ fie a, animguase ato yɛn ara ne no. Me ara mitumi hu no sɛ nsa no reyɛ adi Kwaku tiri dodo. Ne mo, wahu o. Asɛm wom, enti yɛbɛhwɛ asiesie ansa. Sɛdeɛ yɛa reka yi, mahunu sɛ n'ani abere pa ara. Daa ɔde asɛm ba, nso ɔmmɔ awaregyaeɛ so da. Sɛ yɛansiesie na eduru abusuafo anim wɔ fie a, animguase ato yɛn ara ne no. Me ara mitumi hunu sɛ nsa no reyɛ di Kwaku tiri mu dodo. Asanom yi, me ne no na efiri aseɛ, nso ɛnnɛ, mehunu tɔmmere mpo a, na me bo afu me ho. Paa Kofi, Yaa, woabɛka a, yɛate. Mpanyimfoɔ se, Adeɛ bɛkye, yɛfrɛ no ɔkyena. Ɔkyena yɛ Kwasiada. Yɛnkɔ bawo na yɛadi bawo adeɛ anɔpa tutuutu, yɛ si nkonnwa. Yɛanya ako. Eyi a moreka yi, ɔkyena adeɛ bɛkye no, adeɛ bɛkye no apetesi fie so. Ɔsɔre a, ɔmmɔ me akɔnhoma nnya me aga sɛ mekɔtontɔn me nnoɔma kakra na menya turo bi a mede bɛtɔ adeɛ ayɛ me ho no, na mede anoa asi ne hɔ. Ɔba a, ɛnneɛ pan. M'afɛfoɔ a me ne wɔn sii soɔ, obiara w'adeɛ asi no yie nso hwɛ me. M'afɛfoɔ rekɔ a, mentumi nkɔ bi, Ne nyinaa firi aware bɔne. Ɔmfa me nkɔ ne mo ya ɔti tutu a obi di na ebi a na ɛmankyire na ɛda mu. Wotu obi asɛm a ɔbɛto deɛ ɛfa nyinam. Wontee ayɛsɛm bi a yɛse ohiani bi faa homa sɛ ɔrekɔhyɛ akɔmfo wɔ nwura mu no? Sɛɛ yɛreka yi na obi nso a ohia amene no nenam nwura mu hɔ kwaterekwa. Ohiani wei yiyii N'ataadego a ɛhyɛ no guu hɔ sɛ ɔrekɔpɛ baabi asɛn ne ho. Ogu so rehwehwɛ dua bi ahyɛ ne mene soɔ no ara pɛ, ɔtee sɛ ɛnne bi de da soɔ. Ei, Awurade Nyame, meda wo ase ada! Nananom Nsamanfoɔ, monkutakuta me saa daa! Me paa na manya ataade mono sei ɛrekɔhyɛ yi. Meda me nan so ase. Bere a ohiani wei yi tee asɛm saa asɛm no, ne ho dwirii no ma ɔkaa sɛ, Ei, ɛnde sɛ obi nso wɔ hɔ a ehia no kyɛn me ɛ, ɛnneɛ memmoa nkowu. Na sɛ obi deɛ kyɛn bi, ɛhɔ ara na ɔde mmirika kɔgyee n'adeɛ. Woahunu, onipa a ohia nti ɔrekɔwuo, hwɛ nea wakɔhunu, Mpanyimfoɔ se, Mfatoho na ama Pirisaani werɛ anhoɔ. Ɛyɛ nyaako. Afei deɛ, Kwaku Bonso ama aware bɔne afono me dodo. Edwam korɔ koraa na ɛkum yi. Meda hɔ na adeɛ rebɛkye ama makɔ edwam koraa a, na me yam hyehye me. Ne mo, Yaa, wo deɛ, si aboterɛ. Na biribiara, Bonsu, Agoo, ɔbaa hɔ. Na saa ɛha na wode me abɛsie reyɛ me yi? Woagya wo mma hɔ na woabɛsi ha? Wo ho adwo woɔ sɛ yɛade koterɛ? Awaresɛm nyɛ ntoma na woasi ahata no abɔntene. Ne mo, hɛ, Kwaku, hwɛ yie na woankasa antia no amma bi anka yɛn. Wohunu sɛ ɔne mpanyinfoɔ na ɛwɔ ha. Bonsu. Mɛma mo adwo mmarima ne mo yɛ a wɔbɔ adwoɔ. Paa Kofi. Yɛ anua. Kwaku. Anansa yi koraa ɛdeɛn na ɛreha wo koraa? Daa wobɛba na woayɛ sram. Bonsu. Ɛsono obiara ne ne nkrabea. Ebia na ɛyɛ me hyɛberɛ sɛ me deɛ, nsã nko ara na mebɛɛ wiase, mebɛnomeeɛ. Yɛanya ako. Yɛtie deɛ wɔka. Onipa a ɔtere fo nie. Yɛtu fo a, na woposa wo ne mu ya a, mesrɛ wo, mua w'ano. Sɔre na yɛnya wo kwan na ɔkyena wɔde kasa wayaawayaa kɔe. Hm, aware bɔne! Ebedi w'ani sɛ pirefua. Ɛbɛtoa so.